Go. ni ta twala kwalano njhe Yeah. so um I, re- I remember loko wa ha ri ku kuleni so a va ta ku byela ku i nga teki munhu wa ka manimani or kahlekahle na sweswiwa a swa ha ri kona direct swa ku vanhu va ka Ngoveni or vavasati va ka Ngoveni va penga and it's true ku na xisa xin'wanyani a ni swi tivi ku xi ku na timali xin'wana xi nga teka it's not my cousin xi teke sesi wa mina ma vo munhu loyi wa ka Ngoveni but a hi Ngoveni lowa ka hina wa ka Gawula wa le vuhosini ko va Ngoveni. wa twisisa sweswi ku rin'wana a swi a ku humeleni va ri ku holoveni ivi xi ya xi ku hayi maraji a hi fambi i ya ni lamulela a ka sesi wa wena because mhani leyiwa a yi kahle ngopfu ti pfa ti tiringa la a loko me ni fika la ni ri ni la ku khalima situation yo sungula ya sesitera bodo yima ni mi byela maswitshwa ni mi le ku se ni kwate ngopfu se swi ri laha na hluvula ni nga hluvula na sweswi a ni ngo hluvula ni sala ni yo dluu a ni la ku nyangatsiwa xi ku xi vula xi vula le marito yo a ni la ku nyangatsiwa a ni la ku baberiwa a ni la ku huderiwa a ni la ku nyeriwa a ni la ku tsakamuseriwa hi mfo in a space of five seconds swi laha hi mfo a xi be a xi be nhlamba yin'wanyana he bodo ne wa ta xi tlhela xi admita ku xo xa penga enxangoveni and hi tirheni leyiwa hi fanele hi languta kahle during this whole pandemic where people are losing everything they're losing their jobs uh, they're losing their families they're losing their money people have gone nar and i xi lexi hi fanele hi xi ignoraku eh, eh, tanihi society i xi lexi na kereke yi nga dileku hi xona kereke yi busy hi ku lwela switulu no loyana kwala ndzeni ka kereke no na na na na mfundhisi busy hi swa yona a yi busy hi mentality ya vanhu vanhu vo tala se hi le ku pengeni and i swilo leswi na wena i swi tivaka and a wu lava ku swi amukela therefore mental illness it's a very serious thing a ni vulavuli depression mina no no no no no no depression i mbitsi hi xichangana i'm not talking about that that is another topic for another day i'm talking about uh, va ri yini this thing

hinfo to, to, to, to show kuri, kuri, kuri we live in the very very sensitive world it's even hard to be a comedian i tsala swilo ka facebook hinfo eku ho tlanga a na ha tsundzuki ni tshama ni tsala yini siku rin'wanyani xin'wana xi nghena xi ku macimba ya nyina timaraji i vulavula mababa na ndwini xin'wana xi nghena tinhlaya ta nyini i swi leswaku people i got to understand ku ri we live in different corners I can be sitting in my corner and dealing with a lot. And a person will be in their very own corner and they'll be dealing with a lot. Or wa ha ku tshikiwa, or wa ha ku find out ku ri jere hi va yi kundini. I mini fika ni tsala laha ni ku jere ya wena ya dyiwa. Loko ku ri ku a wu swi tivi, swi tivi namuntlha. Or just because you don't know, it doesn't mean ku a nga dyiwi because yena a nga swi tivi ku wa jola kumbe njhani. Wa swi tiva na? No.

It's an acquired taste, meaning we are dealing, a comedian is somebody who deals with the current affairs. Just because I say something, it doesn't mean kuri ni vula wena. Un'wana swi tlha swi koneketiwe hi mfo. Eh wa vona mara xikuzi a vule ku mani mani mani ka phaphazela valoya. Damani i tivana mani mani and mani mani xi tivana mani mani mani mani wa ka phaphazela i twe hi maraji. Maraji i twe hi yena damani. i kuma ku i zonda vana hafo back to the real topic ya we need to seek counseling ku na vanhu vo tala va nga busy a nga karhi sweswiwa during the whole pandemic offering counseling ka timhaka ta mihleketo you need to reboot your mind sometimes sometimes loko swi byela ku ku ku tshama ndlwini tshama ndlwini hlekete boy and and and reboot your own life your own your cause se hi le ku pengeni especially majita Majita hi mfumo majita ya sensitive blind a wu wona ximbilambilwani wa penga wa swi a wu na mbilu yitsongo or a wu hlweli ku hela ku lan'wa wa hlanya and it is happening aka majita because the nature of a man is to provide and if you are a man and you are failing to do that and you are failing to do that i kuma ku vavasati vavasati nature ya vona they cannot deal with a man that cannot provide

munhu la nga khoma khamera laniwa i gay ni vula leti gay se manjheni his, his overlapping i yaleyo va feti we need help ya lowu n'wana a nga khoma khamera he needs help na mina ni nga ku vulavula emahlweni ka khamera i need help everyone needs help i'm saying ku ri a nature of a man is to provide and if he cannot be able to do that vasesi wa mina If your man cannot be able to provide, the fact that he cannot be able already is hurting him. Loko ri n'wana na normal. Va ko vana vo vo vo vo vo fukela PlayStation na cartoon and everything n'wana nga ku na va va loyi wini n'wana va ndili vo. I'm talking about a real man. If a real man wakes up in the morning and he cannot be able to provide, you need to understand that thing already xi le ku n'wi dyeni. That thing already xi le ku n'wi fayeni. the moment u huma ya kundiwa outside i vuya you are just sweswi wo seletela wo rikinyela hi dila na vanhu van'wina lomu mabyaleni mani futhi ramabosi ndle kahle a nga pfala dileni eku ma hi le ku hlekeni le ku hlekeni munhu a buluka hi mukhosi yo and then what, what, what is happening he's dealing with a lot byala byi pfundlisa swilo hinkwaswo swi huma swi huma hi nomo i tikuma kha misa van'wana va bokoloka o un'wana kha a ena na mihloti i swi vona ku he's dealing with a lot let's seek help of it a hi pfunane kalela this whole man's conference has to be a real thing was so we have to stop living in the imagination world hi va na man conference where we deal with our own issues ku nga ri na tifoni because mi ta hi rhekhoda mi ya komba cheri ta hina or mi ya komba vasati van'we vo maharaja ji ri ku rileni and gengegenge leyo teka leyiwa mi tsandza hi ti-pillow talk leti ta n'wina mi vulavula hi ti-problem ta hina i byela audio ya wena leyi nga ta eka problem i ku ya va safe loko se va ri tsona marhaku ri ya nghena hi maraji mfalo wa maraji he bebi mfalo wa maraji mfa hungu ra we ri fambeni gone a hi hlayisaneni ende a hi ku hlayiseni ku hlayiseka ka munhu kusukela mbilwini ku hlayiseka ka munhu kusukela laha if you are not free here

because they are living in confusion a va la ku tshama hansi eswitulwini va tshika the young and the restless and the reckless va va ya mahlweni wo na na tiko um a hi neni mahlweni vana va mhani um a ku dyaneni ka hina a hi dyaneni kha hi khutazana a ku dyaneni ka hina a hi dyaneni kha hi hi hi hi hi kombana tindlela loko ku ri ku i lava ku humelela sometimes swi va kahle ku zila and you refrain from any form of sex it doesn't matter ku yi va yi kha yi nghena hi kwini or yi va yi kha yi inana hi kwini hikwalaho ku nga na mbhovo kona ho fanele refrain-a from swona ni vulavula na tinxaka hinkwato leti endlaka timhaka ta masangu ku sometimes we just have to take a break from such things because hi laha mikateko ya ha kona sometimes mi ni karhela a ro ni vinuwa but the fact and the of the matter i ku a mzantsi se hi le ku pengeni hi luzekeriwe ngopfu van'wanyana hi le ku luzekeriweni hi maxaka na namuntlha this thing affects here and loko laha ku ri affected swi vula ku you cannot be able to craft anything whether you are a creative or whatever what you says eh hi le ku luzekeriweni every day keep the fire burning wafethu uh, keep you keep hoping kuti one day is gonna be fine wa twisisa i xibamu xa moya xi kha xi twala moyeni hi ndlela yeleyo a na ha ri na matimba because ni ta yimbelela un'wana ku ni vula yena endla leswiwa un'wana ku hi vula yena we are crazy we are a crazy nation we are very sensitive ni twela ti-comedian info ka swilo hinkwaswo ni twela ti-comedian na ti-artist and everyone we take everything serious un'wana na un'wanyani like hi tlanga na yena hi a ya ku bayi nghoma i tlanga na yena a ku ba hi tistatus i tlanga na yena a byela nsati wa yena ene ka nsati wa yena i va loya i swi tiva kahle ha fok.